Akwankyerɛ no a yɛyɛ ma nsɔremma no, sɛ ɛyɛ papa de a, adɛn na yɛn yerenom nyɛ bi? Dɛn nti na yɛmpɛ sɛ sɔfo bɛyɛ adwuma? Monkyerɛ me adekodeɛ pɔtee nti a ɔsɔfoɔ yɛ adwuma a ɛnyɛ. Ɛnneɛ mebisa sɛ, heaven no a Yesu so rekɔsiesie ama yɛn no, ɛhenefoɔ na ɛbɛkɔ hɔ? Te sɛ adwumayɛ no na ɛma yɛntumi nni nokorɛ de a, ɛnneɛ mebisa sɛ, elders no a wɔyɛ contractors no, ebi yɛ electricity contractors, ebi yɛ wei, ebi yɛ painters, ebi yɛ carpentry, ebi yɛ sei, mepatwɔ wɔn, nso wɔbɛkɔ heaven anaa wɔnkɔ ɛnneɛ moma yɛnya awɛ sɛ heaven no yɛ sɔfo ne ne yere na ɛkɔ mo a moaka nyinaa no moyɛ moyɛ ɛɛ eh, eh, supporters mobɛboa no na wakɔ heaven monka saa sɛ nte saa deɛ a ɛnneɛ adwuma biara a ɛda ɛyɛ sɔfo bɛtumi ayɛ dɛn na mokɔ aburokyire kɔdi sɔfo a mogye working permit yɛ adwuma buroni kurom wobɛtena ghana deɛ a wo so yɛ full time Abusuafoɔ Condemn TV na wohwɛ so no ɛɛ ɛɛ ɛyɛ adeɛ a meba se yɛ a wiase nyinaa ne gye bikɔ mede nsɛm papa nsɛm a ɛdɛ nsɛm a ma nipa ani gye deɛ ma nipa akoma tɔ ne yam te sɛ ɛte ne foforɔ se yɛse yɛbɛkɔ heaven no ne ani agye heaven ɛɛ heaven deɛ deɛ nipa bɛduru hɔ no na ɛnyɛ adeɛ amanfo bi ɔma hwe sɛ ɔmbɛmi akɔ bie no ɔmo boa kwan bi asɛ bɛkɔ condemn tv ne ɔsomfo adeɛ nyina evangelist michael entry condemn one ne amini magye adwa nam de brɛ ghana deɛ ɔka condemn ayɛ baako pɛ obiara ne obi no size nokorɛ no bere na aduru so no through fawa hwɛ nkurɔfoɔ bi ayɛ wɔn adwene sɛ ghana no yɛ wɔn dea mini problem ewiase wɔ ekura bi mu sɛ wɔn dea mini problem heaven nso nkurɔfoɔ bi pɛ sɛ wɔn gye taa wɔn ani asɛ hɔ deɛ mente aseɛ mene wɔn nyɛ adwene Daabi, na asɔfoɔ a moyɛ mpanimfoɔ a yɛrehwɛ mo sua no, nneɛma bi a ɛnyɛ na wɔ sɛ meka nokorɛ kyerɛ mo. So ate aseɛ, wɔ sɛ meka nokorɛ kyerɛ nipa. Me me deɛ a memeka no, wobɛtumi afa, wopɛ nso a womfa. Saa na wo nso deɛ a woka no, mepaa mɛfa, mepaa memfa. Ɛno deɛ Nyame de obi apaa ma no wɔ wiase. Nkwadaa nketewa a yɛwoɔ no aba wiase koraa no, wotumi nua w'aduane ma wo ba so wɔ ne wotumi ka kyerɛ sɛ ne kɔn na wɔnni, wotumi nyɛ no hwee. but ɛberɛ no si ɛka nokorɛ kyerɛ nipa me nuanom asɔfoɔ mede hɔ na megyina o hwɛ adeɛ yɛ me kra yɛ wɔ wiase paa ne sɛ onipa bɛyɛ ne ho nyaatwom nyaatwom ɔn sɛ nyaatwom no ɛɛ ɛɛ original ne yɛ love o Original no yɛ love ne fake ne na ɛyɛ nyaatwom no ɛyɛ hypocrisy no wonim nya hypocrisy ne love no ɛyɛ ɛyɛ adwuma baako but hypocrisy no ɛyɛ artificial ma menkyerɛ wadeɛ ɔdɔ ɛne nyaatwom woanhwɛ yi a wonhunu difference ɛwɔ mu nti ɔsomafo paul kaa sɛ ma moma nyaatwom mfra wɔ dɔ mu ɛfiri sɛ ɔdɔ kyɛ adeɛ nyaatwom kyɛ adeɛ ɛte sɛ obi ɛkɔ Aduro so na ɔpɛ sɛ ɔbɛkum na ɔde ntoma akɔma malam sɛ ɔnyɛ nyankum ade ngu so na ɔmfa mɛkyɛ wo tie nie o wote hɔ na ɔba abaayɛ afiri nkran aba na ɔse ma afei deɛ menya biribi ama wo ntoma sini na matɔde abra na ntoma poɔ baako ɛnyɛ ɔdɔ ɛnso wɔbɛkum so wɔn sɛ deɛ nyatwom teɛ wɔde biribi ahyɛ mu ɛnso wakyɛ wadeɛ wobɛda no ase ɔni bɛgye wobɔ ɔma aba so abɛbɔ n'aba so but ɔde biribi ayɛ dɛn wofrɛ wi abɔdam saa na hypocrisy teɛ ɔsere kyerɛ wo nso ɔnya wɔ bɛku asɛ ɔdɔ wo but n'anim nyinaa bɛte fɛfɛɛfɛ but ne tiri mu no yesu ka kyerɛ farisifoɔ no sɛ sɛ mohohoro cup no a mohohoro emu no emu no kane ansa no mabɛhohoro akyire no deɛ problem biɛ ne hɔ because inside no ne yɛde nsuo ne gu anom nti ɛno na ɛwɔ sɛ wohohoro ne yie but yɛ ghana asɔfofoɔ no ebinom wɔ hɔ a wɔn hohoro akyire but inside no ɔnhohoro ma menka sɛ menkyerɛ wo ɛnsɛm bi ɛkɔ so a ɛnyɛ na ama kristosom ɛbrɛ ama kristosom asi ne tiri ase ɛno nti na kɔndɛ m'ani abere no maka number one mesi asɔfoɔ mo nyɛ adwuma yes Sofo bia nyɛ adwuma. Sofo bia wɔ wiase bia nyame afrɛ obiara no, yɛ adwuma ka ho. Me na meka kyerɛ wo, ɛbɛboa wo. Ɛbɛma aka nokorɛ. Ɛbɛma wagya naadaa, ɛbɛma wagya dɛfɛdɛfɛ. Ɛ, nsɔre ma no maka akyerɛ wɔn. Mɛtu wɔn foɔ akɔsi sɛ wɔn ani bɛbɔ wɔn so. Envelope no a yɛkyekyɛ ma mo, twerɛ wo din gu akyire, fa sika hyɛ mu, te aso, fa oil gu so, wɔn boa, monyaeɛ, fa so obiara ani so. I'm telling you. Bible no menim baabi efire ne baabi ɛkɔ kan me menkenka yɛ. Wode ɔso onim Bible no wawe sɛ si na wonim baabi a bibi ɔno ɔmfa mmra. Ɛhene na wɔ. Mom yɛnya nya atwom na yɛyɛ no. Deɛ nti a meka saa ne sɛ akwankyerɛ no a moyɛ no menni problem. Megye akwankyerɛ tum. Menkɔndɛm o afɔrebɔ megye tum tutusuo dudu megye tum afɔrebɔ megye tum akwankyerɛ megye tum mpaebɔ megye tum akɔnkyerɛ megye tum deliverance megye tum na me haw ne sɛ akwankyerɛ yɛ papapa ɛwɔ asɔɔ dɛm no hwɛ ɛna no abaya bi aba bɛka kyɛm sɛ ne kunu so wɔgyaa no na ɔsrɛ mɛka mi ma na mbisa sɛ deɛ bɛyɛ na asie wɔse wɔso da yɛnya loto namba tie ne yɛ o ɔnya loto namba no a wɔkɔtwa no wɔamane kunu amaneɛ ɛne ɔno a wɔkɔtwa na loto no wɔntimi ntwa kɛsɛ ɔtu wɔtwa just two ghana series Bɛrima no bu afu sɛ ɔgyaa no awareɛ, ɔnware no biom. Ɛma wɔde case no abrɛ me wɔ Condemn TV so sɛ mensiesie. Wonim, bɛrima no sɛ ne haw nyinaa ne sɛ ɔhunu sɛ baa no nnɔ no, wanyini ho adwempa. Ɛnsɛ sɛ ɔne no tena. Wɔsɛ ɔbaa lɔto so dodoɔ sɛ na wobɛtumi atwa two, two cities. Ɛberɛ a woka kyerɛɛ me a, ka mentumi kwan, ka mɛtumi atwa one million anaa hundred Ghana cedis. Saa mmerɛ nka ɛyɛ yie. Saa mmerɛ nka ɛyɛ yie. But wowɔ baa no nko a, mede yɛ asɛm na aka ho. Me nsɔpɔɔto lotto twa o, mede rekyerɛ wo adeɛ. Ɛnneɛ, na mede gyina so aka asɛm bi akyerɛ wo sɛ, nyansasu a mefa firi asɛm wei mu ne sɛ, akwankyerɛ no a yɛyɛ ma nsɔremma no, sɛ ɛyɛ papa deɛ a, adɛn na yɛn yerenom nyɛ bi? Sɛ akwankyerɛ no yɛ genuine, original, a ɛbɛboa ama asɔreba no adi yie a, adɛn na wo yere nyɛ first person a ɔbɛyɛ akwankyerɛ no ansa na nsɔrema no abɛyɛ. Nsɔrema momma mo ani nte wate. Be wise. Wise up. Nsɔrema titiriw ne mmaa no. Yɛka biribi akyerɛ ma mo nte aseɛ. Ɔsɔfoɔ dware ne yɛsɔ ne ho nsuo. Yɛsɔ ne ho nsuo. Ɛde akɔyɛ akwankyerɛ. ɛyɛ dambɔ ɛyɛ yareɛ ɛyɛ yareɛ it's time sɛ yɛka nokorɛ kyerɛ asɔfoɔ nti na meka kyɛw sɛ sɛ woyɛ adwuma na wo sikasɛm gyina yie a asɔfoɔ ne ɔmo mmienu o yɛwɔ adiifoɔ atorofoɔ a ɔmo deɛ ɔmo ɔmo yɛ ɔmo nyɛ correct ɔmo deɛ ɔmo deɛ ɔbɛyɛ ɔmo ɔmo ɔmo wɔ sika koraa kyɛn ɔmo ɔmo sika na bu so ɔmo deɛ ɔmo adwuma ne so ɔmo bɛbu nipa nti wɔn deɛ wɔn life no ɛyɛ different but yɛn a yɛn ni abere si yɛpɛ heaven akɔ no mo na mɛkasa kyerɛ mo no mesrɛ mo mo ma yɛnyɛ adwuma yɛn ma yɛyere mo nyɛ adwuma na ma nokorɛdie nwie pɛyɛ because mahunu sɛ ɛsɛn sɛ yɛnyɛ adwuma no a da bia yɛda nsɔre ma ni ntena nokorɛ bi wɔ hɔ a wɔsɛ yɛka a yɛntumi nka ɛmaaya no deɛ wɔkɔ nkurom ba na wɔnyɛ sika a wɔtumi brɛ wo sɔfoɔ no ebi hyɛ ne ho no ɔyɛ bɔne a ntumi nka kɔsɔ odidi ɔmo obi di odidi ɔmo obi di nti amadu bia no wode nokore no siesie da bia ɔno nko na ɔso ne ho dae ɔno nko na ɔnya ne ho anisoadehu aha yɛ point number one number two asɔfoɔ no bebree wɔ hɔ nso a asɔre no abɔ mmɔden na wɔawiwie ne mɔwerɛ mu na wɔatɔ kae de ama wɔ no wɔsɛ mempɛ Asɛm a meka no meboa mo nkasa meboa. First Timothy chapter three verse one going no ɔka ahwɛfoɔ ho asɛm deɛ wafa awurade adwuma wafa adwuma papa na deɛ ɛma yɛka ne sɛ wafa adwuma papa no ne titiriw paa ne sɛ ɔyɛ nuonyamfoɔ a ne ho ni asɛm nti nsɛ sɛ yɛnya ne ho asɛm bi yɛ dɛn ɛka ɛna ɔhyɛ aseɛ so ɔkeka ɔnware ɔbaa baako somafo paul deɛ no ɔnyɛ ɔbaa baako ne kunu ɛsɛ sɛ n'ani so da hɔ ɔka nneɛma bebree yɛnyɛ ho asɛm nka no o ɛne yɛkɔtɔ kae yɛkɔtɔ kaa o brand new car brand new car ebi a yɛbɛtumi tɔ kae bɛyɛ ten thousand ghana series a hundred thousand ghana series rather deɛ deɛ ama ɔsɔfoɔ wɔsɛ mempɛ Sofoɔ baa kɛisi hɔ wɔse mempɛ wei baa kɛisi hɔ wɔse mempɛ wei baa kɛisi hɔ wɔse mempɛ obi a woba no yɛatɔ kae ne nua kae a ɔbɛtena mu de yɛ adwuma four years wɔkɔ ɔno nso aba abɛyi sɔfoɔ no saa kaa no ɔmpɛ sɛ ɔno nso bɛtena mu kora monyi mo ho nni mongye mo ho nni sɛ wo nua no ɔkɔɔyɛ no wɔsra wɔ no so wadwene yɛ wɔ sɛ kaa no wayɛ adura gu mu Nti wo nso wotu a wobɛnya ɔn na wosɔfodie no ɛne sɛe sɔfodie no ɛne sɛe sɛ kan a wo nua bɛwi so ɛde ayɛ nyame adwuma ɔkwan no nso aba bɛtoa so a wɔse da mempɛ kaa no gye sɛ motɔn saa mempɛ kaa mempɛ kaa mempɛ kaa mempɛ kaa na nsɔre mɛkasa na ɛdɛse ne su na financial eh, secretary ne eh, wɔn ɛka ho na wɔn team ama mo asɔre ne nsɛm no kɔ abɔnten ɛnokorɛ bɛn no na aduru so no meka nokorɛ de akyerɛ wo ɔn sɛ nsɔre ma no pa aba ɔn sɛ afei de nsɔre ma no pa aba ɔn sɛ sɛsi a nsɔre ma no ani ate hwɛ mpaebɔ no pentecostefoɔ mpaebɔ no a kane yɛn ɛduru fiada a ne nsɔre da yɛayɛ ma no ɛna ɛbusa pentecostefoɔ no sɛ ɛfiada dura mpaebɔ no nipa dodoɔ sɛ na ɛba bisa wɔn wɔn abrɛ ahunahuna no dɔɔso apoobɔ no dɔɔso nkyinkyim nsa no dɔɔso mpaebɔ no ana pentecost a yɛyɛ cac foɔ assemblies of god foɔ pentecost apostolic church ghana Baptist mpaebɔ no a na yɛyɛ no efiada ne nipa ebu soɔ no ɛnna wɔn mu sɛ asɔre no ɛhyɛ mpaebɔ no why wɔn ngye mu mu nni bi mu ɛnna wɔn ne nam adiifo atorofoɔ so ne nyinaa no sɛ nokore bi a wɔsɛ yɛ adwuma no mo de asie nokore bi a wɔsɛ yɛ adwuma no mo de asie na ada na dɔɔso Adeɛ bi a ɛwɔ Kristo mu a ɛyɛ papa a ɛsɛ sɛ asɔreba yɛ ma Nyame hyira no no, wo sɔfo wo na ɔdi nkae. Sɔfo maame na ɛtɔ so mmienu ansa na wɔn aka aba. Awie nkɔmɔ a mede brɛ wo no no, nokorɛ berɛ so na aduru so a me ne wo ka no. Condemn TV so, wo deɛ ano sɛ subscribe. Maka kyerɛ wo sɛ nokorɛ no ɛda sɛ yi. Ɛno nti wohwɛ wie na wo subscribe a, ɛno na obi nso ɛnya ahwɛ na ɔno nso asɛ Na afoforɔ a wɔsɛ wɔn hunu nokorɛ no obi ehunu nokorɛ na nokorɛ no ma yɛayɛ deseɛ na yɛkɔ yɛn anim awurade nhyira wo deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa a mede bɛ wie yɛn ne sɛ ɛdɛn nti na Yɛmpɛ sɛ sɔfo bɛyɛ adwuma. Kwasi no wɔakyere m'adwene akyɛ ɛboro 20 years. But it's time sɛ mebisa asɔfo mpanyimfoɔ na wɔkyerɛ m'ase. Yɛmfa no sɛ condemn, mennim hwee, meyɛ papahweakwaa. Mennim nwoma. M'adwene koraa wɔ fam. Deɛ mfa no sɛ mennim nyansa. Yɛmfa no sɛ meba asɔfodie mu nkyɛe, sɛdeɛ da biara mo ara moka no no. Mo na moyɛ mpanyimfoɔ. Magye atom. Meda mo ase. But mebisa mo sɛ, monkyerɛ me adekodeɛ pɔtee nti a ɔsɔfoɔ yɛ adwuma a ɛnyɛ. Sɛ mo ankyerɛ me de a, ɛne ɛbɛyere wɔ Ghana ha. Ɛne Ghana bɛyɛ ɛbɛyɛ dɛdɛdɛdɛdɛdɛ. Ɛbɛyɛ ɛbɛyɛ dɛdɛdɛdɛ because adeɛ bi wɔ hɔ a that hidden truth no akyɛ dodo. Hidden truth ɛnokorɛ ɛsie nokorɛ bi wɔn sɛ sɛ nsɔre ma hunu ɛnokorɛ bi wɔn sɛ sɛ nsɔ ɛduru bere a wɔsɛ nokorɛ bi a nsɔre ma hunu. ɛduru bere a wɔsɛ nɔkorɛ bi a nsɔre ma hunu yɛnka nɔkorɛ nkyerɛ wɔn mepɛ sɛ memisa me papa mu asɔfoɔ mpanyimfoɔ sɛ den na ɛwɔ mu a ɛyɛ bɔne sɛ sɔfo bɛyɛ adwuma kwasi wei mepɛ sɛ moyi ma no sɛ moanyi ma no a mea condemn tv mea mɛtoa mo wɔ fie yɛn wɔ pentecost mu no yɛsua deɛ nkwalaa bere mu no yɛtetee sɛ ɛɛ sɔfoɔ deɛ Ɛsɛ sɛ wɔyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛyɛ nokwafoɔ wɔ Awurade ani so. Tie ni o, mema dwen kakra a mewɔ no mebie so, nyɛ saa na wakyerɛ me. Nti na meba bi a na mede me namba no ama wo. Mensuro, you can call me. 0242 836 029 wode wo frɛ me a condemn adeɛ wei na wɔnte aseɛ mekyerɛ wo mu menni problem call me 0242 836 029 kyerɛ m'aseɛ Adɛn ntia? Ɛfiri sɛ yɛhunu ne sɛ adwuma a ɔsɔfoɔ bɛyɛ no mede me nkyerɛkyerɛ mu kakra no no bible studies bi adwenkyerɛ amanfoɔ bi de baeɛ no no ɛmma wɔntumi nni nokorɛ sɔfo ka sɛ ɔyɛ adwuma a ɛntumi ma no nni nokorɛ ɛbɛma sikasɛm ana sɛ nyɛ saa mo nkyerɛ me mu na sɛ saa na sɛ ɛteɛ deɛ a ɛne yɛde bankye abɔ mmom Ɛnneɛ mebisa sɛ, heaven no a Yesu so rekɔsiesie ama yɛn no, ɛhenefoɔ na ɛbɛkɔ hɔ? Ɛhenefoɔ na ɛkɔ heaven? Monkyerɛ me mu. Me deɛ mepɛ sɛ mete aseɛ kwa, mete aseɛ a problem bi ɛne hɔ. Deɛ nti a ɛnsɛ sɛ sɔfo yɛ adwuma, menim ebia na deɛ mekeka nyina manum na medwa. Ebia na nokorɛ bi wɔ baabi, ebia na real fact no me na menim nti anaa mentee nti na ma meyɛ ntoatoa. So mo a monim no, monkyerɛ me mu. na mehunu sɛ sɔfo yɛ adwuma a ɛyɛ bɔne sɔfo yɛ adwuma a ɛtia mmara afei ɔsɔfo yɛ adwuma a ɔntumi nni nokorɛ ɔsɔfo yɛ adwuma a ɛbɛma wɔnyɛ concentration wɔ nyame adwuma so ɔsɔfo mepɛ sɛ mete saa deɛ no ase kɛkɛ because when you go to church of pentecost a presiding elders no wɔn brɛ kyɛn asɔfoɔ nso wɔn yɛ adwuma yes when you go to CAC a presiding elders no wɔn brɛ kyɛn asɔfoɔ but wɔn yɛ adwuma assemblies of God presiding elders ɛyɛ adwuma wɔn brɛ kyɛn asɔfoɔ Baptist the same thing apostolic church Ghana mo pa mo se mi bɛ mo misa sɛ mi boa Methodist ketikafoɔ brɛ kyɛn pastors but wɔn yɛ adwuma Presby ketikafoɔ brɛ kyɛn pastors wɔn yɛ adwuma Anglican ne ade the same thing. Nti wopɛ sɛ ɔkyerɛ me sɛ caretaker no a wɔno no wɔsom sɔfo girigiri kɔba ɔno deɛ ɔnkɔ heaven me boa you must answer my question eh, sɛ mo ama answer this question a ɛnyɛ papa mo answer me question no ma me ɛyɛ simple eh, mete me ho ase asɛm bi ani hɔ Ɛnokorɛ brɛ so na wɔn a wɔretie no ayɛ Condemn TV so subscribe hɛ ma wo nua bi nhwɛ bi subscribe like wo leave wo comment na mɛkenkae ama wo anaasɛ wobɛtumi afrɛ me sɛdeɛ meka no yɛbɛdi nkɔmmɔ wowia no wahyɛ link no ama afoforɔ nso nya bi ahwɛ ɔsoro nhyira wo sɛ wotie nokorɛ ɔsoro mpagya wo sɛ wopɛ nokorɛ na wotie nokorɛ awurade ma wo so nkɔ soro sɛ wopɛ nokorɛ na wotie nokorɛ na wohyɛ program no ama afoforɔ nso nya bi ahwɛ awurade ma wo berɛ nyɛ kwada wate Nokorɛ na meka kyerɛ wo no, sɛ yɛyɛ adwuma a, gye sɛ adwumayɛ no na ɛma yɛntumi nni nokorɛ deɛ a, ɛnneɛ mebisa sɛ, elders no a wɔyɛ contractors no, ebi yɛ electricity contractors, ebi yɛ wei, ebi yɛ painters, ebi yɛ carpentry, ebi yɛ sei, mepakyɛ wɔn nso wɔbɛkɔ heaven anaa wɔnkɔ? because elders present elders ɛda asɔre ano nyinaa companies ɛkɛse ɛwɔ ghana wɔn dea ebi tɔn tiles ebi tɔn wei ebi tɔn ebi kɔ aburokyire kɔfa nneɛma ba bɛtɔn ebi yɛ business men bɛbàtɔ ma mímí sa sɛ so wɔn wɔn bɛdi nukurɛ wɔn bɛnya nkwa anaasɛ nyamesom no a yɛte yɛyɛ sɛ asɔre no a yɛyɛ no ɛyɛ asɔfoɔ no wɔn yerem nko a na yɛbɛboa wɔn ma wɔn nya nkwa anaa na yɛde akɔ wɔn nsam yam na yɛn yɛ deɛ yakobo nsɛm gye mmɛbɔ a yɛyɛ nkɔ gyam ɛnna mo ma yɛnya awɔ ɛsɛ heaven na yɛ sɔfo ne ne yere na ɛkɔ mo a maka nyinaa no mo yɛ mo yɛ ɛɛ supporters mo bɛboa no na wakɔ heaven mo nka saa sɛ nte saa deɛ a ɛnna adwuma biara ɛda ɛyɛ sɔfo betuma yɛ yɛmfa ne deɛ ma asɔfofo ne nkɔndɛm hɔ sɛ wobɛbu sɔfo sɛ woyɛ ne nneɛma woma no aduane wohwɛ no wotɔ kaa ma no atenam wosi da ma menni problem hɔ na mmom pɛ sɛ mepɛ sɛ wote aseɛ sɛ sɛ bɔne bi wɔ hɔ a ɛnsɛ sɛ nsɔrema no yɛ a yɛn nso ɛnsɛ sɛ yɛn nso yɛyɛ sɛ sɛ sɛ nsɔrema no yɛ adwumaden de boa sɔfo de a yɛn nso yɛbɛtumi ayɛ adwumaden de aboa nsɔrema no mfonsuo bi anim mfomsoɔ biara nim adɛn na mokɔ aburokyire di a mokɔgye working uh, permit na moyɛ adwuma adɛn na mokɔ aburokyire kɔdi sɔfo a mogye working permit yɛ adwuma buroni kurom wobɛtena ghana de a woso yɛ full time nyame nhyira sɛ wotie nokorɛ mede si a na eh, mɛtoa so biom na deɛ ɛtoa soɔ no meba ghana mpanyimfoɔ so menyɛ politics but mebisa asɛm me deɛ i'm just here to ask questions woyi ma no wie a na ma wie me question a mebisa no sɛ ghana mpanyimfoɔ so ɔmayɛ ghana yie hospitals na wɔasi bebree fine eh, eh, eh, eh, bebree ɛne schools bebree mete aseɛ me ne problem but mepɛ sɛ mebɛbisa ghana mpanyimfoɔ no mu yi ma no sɛ adɛn nti na wɔn yare a wɔkɔ eh, hospital wɔ aburokyiri doctor hospital na wɔn asisi no wɔn nkyerɛ baabi ɛwɔ ekum nipa wokɔ wɔ ayɛ pirawo. mepɛ sɛ ghana mpanyimfoɔ nyim ano yɛ simple question wo ansa me ne wo ni problem mo si mo sisi hospital kɔnfɔ no kye ho ahwa ni kwa lebu mfidie wɔ hɔ nwuro wɔ hɔ afidie bi a wɔsɛ gye nipa nkwa bi a bi a yɛ adwuma mepatwɔ adeɛ na mo yare a na mo afura no piri sese firi na kɔ yɛn mu nyinaa bɛkɔ hospital kɔ alebu simple anyɛ saa ɛne yɛyɛ campaign yɛn nyinaa deɛ ho bɛgyim ɛne yɛbɛsɛ nipa adwen papa yɛn ni agorɔ yɛbɛsɛ nipa adwene cause ɛduru bere a nsɛm a mente aseɛ no ɛwɔ sɛ asɔfoɔ ɛne ghana mpanyimfoɔ ɛne mpanyim nkɔkora yɛ maame no mu fie no wɔn yi wɔn yi ma no n'asomdwoeɛ ba ɛyɛ simple Wo somfo ho adeɛ nyina Evangelist Michael Antwi aka Condemn ateateafo hene na ɔtee me nka no. Awurade nhyira wo. Condemn TV so nie. Please wobɛtumi a subscribe ama me wate aseɛ. Wowie a na wa like page no. Na afei eh, wode wo comment no atoɔ mɛkenkae. Hyɛ ma afoforɔ nso ɛnyɛ bi nhwɛ. Nsɛm nan na mbɛbisaeɛ. Abufuo nim. Wo deɛ bɔkɔɔ, mese mo nyiyi m'ano, woyi m'ano a, me ne wo nni asɛm biara. Ebi a na mennim, mɛte aseɛ. Next time meba a, na mate aseɛ, na magyina deɛ mete aseɛ no so de apirikyiri akyerɛ afoforɔ nso a ɛrehwɛ me program no. Awurade nhyira wo paa sɛ wotie no korɛ. Wobɛtumi afrɛ me 0242 836 029, 0242 836 029. Awurade nhyira wo. Menim sɛ wohwɛ wie a wobɛma obi nso ahwɛ. Ɛyɛ asɛmbisa, yi m'ano ne yɛnkɔ. Meda mo ase, makra mo. Bye bye.